I say na Nigeria don go, we no dey even dey bother. Everybody na sex, sex, sex. Na where we dey? Uh, IPP confess, dem donate give am. He confess say na Abiola win the election. That na confession. If person confess, dem go beat am. IPP confess that they donate money billions of naira. Do you know they gave IPP 17 billion for book wey you write you know how many book i don read i dey owe seventeen million they give ibb seventeen billion when i hear the money they give ibb i get high bp oh no nigeria don spoil nobody is not even talking about all this all this all this na na just set set set if only we can keep our blockers then we can focus see wetin dey block us

my pikin my pikin my pikin my pikin dey talk any i come dey try wan convince my pikin say school is i say shh adaino is the last word of a fool say make i return am go everything na sex do you know that you can post job opportunity now for whatsapp nobody go even message you post job post market see kelly na dey post jewelry nobody dey message but just post big nyash Baba Alpha, make men test their nyash na. Men wan test nyash. Joe Ojo na your post, na so na so I don post one of my classmates wey wey wey don die. Post am for WhatsApp, the girl get big nyash. Na one of my guy just message me, Baba, Make dem still pass men yansh na. I say bro you know say RIP say I make me no vex make you say na the abbreviation of the girl name. Now I say this particular RSP na rest in peace he don die let her rest in peace leave this girl alone. That guy say my deepest condolences. Two minutes later na the guy message me again bro how far? I fit still get the number in case person die tomorrow. oh God, I, everything I want sex. Sex don spoil it. E- Even this social media this thing na sex saga and uh, uh, uh, if if no be say I wish everybody dey keep their prick. This social media saga wey dey happen for no happen. You know people don dey talk say wetin D one see for uh, very dark man body. D one say one discipline very dark man. Actually no be say one discipline very dark man.

Say this is big brother that voice so when Femi that man come come he come say alright na him the one say he's the one you no understand na that same voice and you know say na ev- dem dey accuse everybody because the darkest side of a man na when they accuse you say you dey sleep with another man what if the man is not the one even our guy dey accuse am say before he feature any girl for skit

since when dem born me i never see one person if person dress since when dem born me dem tell the person say all dry person go dress say this your shoe dry this your cloth dry i never see one you go see person you go say when your nose go dry zisaloma just change everything

He no get anybody. That's why I respect Davido. If you are here, you are a big fan of Davido, make some noise for Davido, please. Nobody can give you see finish. Now when you don't make money, your in-laws go dey tell you say uh, you must come to our village to come and marry our daughter. When you make money, nobody go tell you that thing. And and and they go dey stress yourself.

Don't drink. Where's Pastor K? Pastor K, how you doing? No be small thing. Since yesterday, no sir, I had a drink. The man wey my wife take dey do example for me don go give him my belle for house. Now no more example. No, no clap, no clap, no clap. Ah, Sako, na you dey clap. but this life no balance o oh. this nigeria don scatter nobody fit tell me say nigeria no get stepmother person wey born nigeria marry another woman na im dey worry us a country that cannot control its petrol nigeria wey get mental problem if this country no get mental problem why be say na only dis country na im beauty queens dey suck di cap to wear di crown na so na wisdom i go dey drop small small o you don bring am down no too worry you know say nobody dey for london i go london i no take all the time wey dey do show for london nobody dey stay take for london nobody london is a very boring country you just go london through one week you no see anybody fight anybody what is life you reach you reach you reach hold up nobody dey blow horn what is driving without papapa nobody dey even dey piss dem even dey tell me say i no fit piss for tire wetin be life without say you no piss for tire do you know what wetin dem dey deprive you say you no piss for tire you know wetin mean say you don high you come carry your dis thing say you wan go peace you come dey peace for your tire if the peace wan come sweet your friend go come follow you two of una come dey peace and no no discussion sweet pass na there una come dey tell each other deep deep secret come two of una don drink as you dey peace me go just look my guy i say advice i go say eh i say oh boy no be better wife i marry o. Oh. advice i come look me you say oh boy Now we be say you don already tell me your own. You know say that my first son no be my own. Big Ada, no be show full so. Everywhere shut down. This life na pray pray my brother o. One woman don too old. You know say husband marry o go open boutique o come dey sell men clothes. so that I fit select one for me customer. Bring her down, don't mama, bring her. I don tire. Why I just run am sharp sharp? Dem dey talk about pastor okay just now. I just dey- You know why you just dey preach for this side? You don come Benin side? na benin you dey see church opposite church the two speakers go come dey disturb each other you fit dey even dey dance to the other church praise and worship na pastor go say my friend sit down that is not our choir benin wey one pastor dey preach another pastor dey reply am that one say the lord will lead you say shut up there you there are two church there opposite each other omo churches full benin o every year for benin benin wey go dey do show people wey go dey hold ring don say why you no put their logo bring out that oh wait na me hold on una dey enjoy for this part of the world o see as every year go if you reach benin na eh, every year heat hot hot sun heat If the kind heat wey dey benin now no artist don fit drop any hit because na god hit the rain all the artists need all the artists need to wait till rainy season to rain again omo ah ah una dey throw money here Wow, so you dey throw money in a gentle way. Na Benin dem go throw you money, dem throw bere join am. The person dey tell you say come join our court with that money. I dey enjoy here na Benin wey dem beat for that Christmas. Say why you go dey wear red cap dey bend and go right. Say the guy dey form end of the year courtis. no be no be bini one guy one guy dem say if skin no full no pull body one fat guy come go carry girl say his skin full he reach house na he pull body body small na the girl come dey shout comot body jor. ìwà yóò di àfihàn. ah amop you all wear beret for poster he think say dem no dey use this one me wear me colour na dem beat me dem say na their branch for kenya you no see that guy wey dey throw money

No, no stone me like that. I can fit beat you. No. You want throw my? I be Curtis. No. This full trouser and a beret. this life, eh? Now pray, pray, no, my brother. Listen to me, oh. You dey pray, make God give you children where you get bright future. You wan sleep with your wife, you dey off light. no be so all these nigeria girls ah vip i be irregular god go bless una big shout out na dey make show tough o no sound na dey laugh

This guy wey dem dey call and many more. Hold on, that the guy say and many more no be artists na bros say dey craze. You think say we no get sense? No be this and many more, no be dem say many more, many many.

braless society braless una person papa go come still die una go come still call the burial una still wear polo una no wear bra inside eh people want us to be money and be honey at the same time bra braless braless society iphone iphone iphone go come now hello hello sir bro hello bro hello Bro, I dey crack joke. Yo, listen, eh? See your head. You don't see your head. Camera, cameraman video am make sure I head. Omo, oya make I comot, dem don dey give me signal. You know say this life when all night don too tey, usher go dey wake usher. Say make I run am sharp sharp. Na only Benin dem dey use gospel song sell glory and mercy. You go dey waka, you go dey on Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand.

all other ground eh, seeking say and all of una wey don go use head all of una wey una hear say iphone thirteen pro don come out una don go work work with una waist go use hear gather money take go buy iphone una reach where dem dey sell the iphone now una buy the iphone una say make dem put screen guard make the iphone no scatter meanwhile wetin una take buy the phone e don Let's get it on. I don't pikin call Lagos. I don't pikin call Lagos. Very yeye place. Ah ah, this Lagos. I never see place like this. If you piss, you no go know whether you flush or you no flush. The piss and the water are the same color. Tale this Lekki. Yes na Lagos. And na this Lagos girl go do fake nyash. Una get mind how you as a girl you do fake nyash. They wan buy motor for you, they look for first body. No, na wisdom I dey drop, I no dey hurry man. As long as I no be the last person. Ah, Lagos, Lagos wey two twins comot for Enugu, dem comot for Enugu, one come hustle, two musicians, twins o. Dem reach Lagos, one first one blow because of hold up.

you know heat wey dey outside there heat heat everywhere i don dey in charge of heat the heat wey dey this country na be like wetin dem plug for stabilizer if you see heat that's why no artist fit drop any heat na god heat dey rain all artists need to wait for rainy season to rain again i no dey do the usual heat dey everywhere now bros you know say now you go go bank eh heat don dey sotey bank dey full nobody dey pay nobody dey withdraw men come rest bank go full heat everywhere hold on now update oh no worry no be this guy be this wey dey say wey casino say men no dey make noise just now how far hello bro Eh, eh, I beg, I beg. Casino na Jew, me na Curtis, I beg. Eh, I beg, no make noise again, I beg. Okay, now you dey dey in charge of her. When you dey misbehave. Okay, now this guy. I beg, I beg. Joke dey good when people dey list, I beg, though. Oya, madam, carry am. Where, where your wife? Ah, though. You are going through a lot, though. How long have you been in this problem? Omo, omo, e don rest for this country o. This country eh, every year e don red. Nigeria no be good country. o. This country wey the the steep Peter Obi mandate, e go court, the thief e phone.

nigeria don one of my guy wey be say for nysc that time for nysc na the guy dey always dey the, the guy e dey show himself na him be coordinator any all those ah ah when we finish for nysc na the guy dey give uh, secretariat key make he give everybody room he no give me room now two years ago na he go fix pop for my house the guy no know say after pop he go fix pop that's my senior man kabi we dey drop our hot auto these people dey dey pick intelligent joke o. That's why I like Tira. They go school now. That's why I like Tira culture. oh. As you drop one joke for here, as you go back, they go pick and try for Bini. Bini, as you drop joke, as you go back, then go go back. If you can't laugh, make you make the feel say na joke. Hey, they say, hey, wait till they do this one. Benin, Benin too rugged. No be casino chesa. Benin boys, dem no dey believe anything o. Benin boys no dey believe say anything dey reign. Like like Uber come Benin, Uber work for Benin o. Uber work work for four years, Uber no make one naira. Benin boys no believe say Uber don come Benin. Dem go order Uber, Uber go call don say, e, e dey work o.

yes na na wetin i dey tell you marriage mar see and you know say when you marry eh my brother lis ten to me you know say when you marry eh you need to meet up o when you marry you like chi children dey here na when you marry you know say fok na work o anywhere you talk to na your wife dey there anywhere that's why married man no dey use eye take dey see root if dem just see water wey dirty e dey work marriage marriage go ma hold on na na too dey marriage and you know say the way our generation take sex we sex for this generation ah our fathers na normal style our fathers do see wetin our fathers do normal missionary style dem don old now see the way our fathers take dey waka for normal missionary style o you see the way our parents take dey waka

we dey sex na im make our youth eh before before anybody go get stroke before you must reach sixty or seventy before you get stroke youth of these days forty thirty we don get stroke because of sex and you know say if we dey sex na because of all those things wey we dey take for our generation na im make you dey see twenty-five boy twenty-five years old boy go get stroke all this all this drugs wey we dey take for sex and you know say when you dey sex if you wan come na this leg you dey shake and na the same vein wey sperm dey follow come na im stroke dey follow come so as you dey do like this now this leg dey weak dey go before you know one morning you wake up this leg no move again na im be stroke na ah ah ma hold on na marriage this one dey talk about marriage you know i get how many children you get one i get two that means you still fit dey sleep with your wife if anything happen to my second born na me na me that boy no like sex if you do wetin that boy if i just touch him mama like this he go burst cry if i just touch him ma- married people here you can relate you go put pikin to sleep make you touch him mama the pikin go just then that boy hate sex i come go find out say okay i dey touch the breast wey he like he like left breast

Eh, it's a ration before education. That's why me, when I born my pikin, I no be listen to my pikin now. The pikin no resemble me. Now one day when my wife called the bath am, I just see everywhere here. I said, this is the bone of my and the flesh of my flesh. Ah, ah, yeah, now you be man. That's how those people they do uh, uh, sex tape, sex tape, sex tape, this, sex tape. Now because you carry small thing, I make they call am sex tape. If you if you carry big thing, if your thing big, You sleep with person, the video go viral. No be sex tape, na video drop. What are you talking about? Last meet, at when last meet? I see you right there, I see you right there. Where why homes? Ah, where my people? God bless you now. Shobi, that's why na two tribe I like for this life. Two tribe. If you the tribe wey get the biggest blood clots, na the way they take dey dress, you know say they get blood clots. na be delta urobo men and hausa that's how urobo dey tie wrapper hausa dey wear jalabia wetin dey carry trouser no fit hold am. yes na you know say get one time wey sex tape dey rare for dis country na any small thing sex tape that's why then me before i i i sleep with any girl i dey always dey check whether cameras dey i come be like say people wey dey do condom na dey dey do cameras any small thing sex tape sex tape come be like say dem dey plant camera because now person need to dey careful You don't understand? Now you go dey sleep with girl before you come, Easter block don release. Who plays? This country wey no balance. Nigeria is frustrated with wetin all those judges do Peter Obi for court. I tell my wife o, it's not enough to say fear woman o, fear anybody wey wear wig. Mess Peter Obi up. Nigeria no balance again na what are you telling me?

The senior one no dey get problem with me and my wife. That, be, ah, that boy, I hate that my second. Your pikin don frustrate you before in the morning you wake up, he greet you, you no answer. That my second son, I no like am o. The boy frustrate me eh. That the me and my wife dey the mood. My wife dey watch videos wey me ah me dey go. I dey blow call. I no cheat. You know so cheat dey free for night. Yeah! I just enter and say, baby, are you ready for me? Say, I'm ready. Come upstairs. I just dey come. I check the children. Two of them dey sleep. me no know say me don high so na left breast that my son dey like because i don drink i no come know which breast be left or right as i wan just dive my wife we don enter the mood we don play foul play as i put mouth for the left breast my pikin just burst cry and my wife no dey like pikin cry As pikin burst cry, my wife stand up, e wan go run meet pikin, na me burst cry. pikin dey cry, me dey cry, my wife dey the middle. Pikin dey cry, me dey cry, my wife dey the middle. Na me tell my wife say abeg make he die, if he, bo- if he die, we born another pikin. What are you telling me? Children can be very frustrating. Marriage, marriage is marriage, and, and women make your marriage very spicy. Valentine Day. Let me ask madam, Valentine Day, what you buy for your husband? What did you buy? What did you buy? What did they buy for you, Oga? Make your marriage spicy. Eh? Una no fit, una no, you no fit just on Valentine's Day, you no fit just lodge this man for room, for hotel, lodge am. Only you go just dey hotel like this. You, you go come, you go wear nightgown, As the man dey hotel naked, naked. Mr. Naked, the one nonsense. As the man dey hotel naked, you go call your wear night gown. Wow! You see how your husband like hotel. That na room one one money. As your husband dey bed like this naked, you go just go, you just wear night gown. You just say,

Men are dying. And because of what you dey go through, you as a man, you wan go sleep with woman. You reach where the woman dey. Eh, that's a baby, I want head. I want head. You don give the girl head, give her head, give her head, give her head. E reach time for you to sleep with the girl now. The girl say make you go wear condom. Wetin you wan prevent? Infection wey you don drink fifty litre. Rubbish! Ah, let me tell you something. Why men they die, die quick before women? Do you know that men go the expect girl? The girl go they come, oh, you know say they go meet my way, one sleep with you. Oh. You call rub makeup, rub makeup, rub I light, I light up on that. Now sleep, you want to go sleep with man, oh.

na the man hold on now na the man don lick all don lick everything lick makeup and na disease you don lick so you no tell the girl make the girl go baff that's why some men their belle go dey swell they go think say na enjoyment na foundation full there so you are dying slowly that's why me as a bad bini boy if i invite girl come as the girl come like this as he rub makeup where i for dey buy condom na i for dey buy face wipe as she come fair wipe am before i wipe am wow when i dey throw them i say we dey until that kilo gan everything new and one for you you dey whine me nigeria don hard na even non living things dey plan person

Now I look them, I say, wait till there. They say, off your clothes. I off my clothes. One enter inside, one stand for door. I dey inside with one, I don't lie down for bed. I keep my bossa, I make sure say I no put the bossa because I no trust Chinese people. So as I lie down for bed, na the guy speak, na the girl speak one language. He put chu chu nya. I say, wait till be that. She said, only massage. I say yes, only massage. So I don't know say happy end the day, na be that only massage. He ask me again, he put to junior. I say well, he say only massage, I say only massage. The girl massage me eh. I know say he give me a Chinese for the touch for body eh. All the point na to make her rise. The girl massage me, massage me. You know say massage eh, e dey sweet until the time you make you turn. Now the girl tell me make I turn.